צוויי חברים רעדן צווישן זיך, מ'האט זיי געבן נעמען יענקל און משה, און יענקל פרעגט משה, ווי אזוי געסטו דיך אן עצה מיט די אומגעהויערע שכר לימוד וואס די ישיבה קאסט? פאר אונזערע בחורים. זאגט אים זיין חבר, איך זאג דיר דעם אמת, איך בין ארויגעגאנגען צו די ועד ההנהלה, זיי האבן א באזונדערע ועד וואס איז זיך מטפל מיט עלטערן וואס האבן נישט די סכומים צו צאלן שכר לימוד, איך האב גערעדט מיט זיי, איך האב זיי אויפגעוויזן אז עס איז נישטא אז איך וויל נישט נאר איך קען נישט, און זיי האבן מיר געגעבן אסאך א בעסערע פרייז. עפעס שטימט נישט. עפעס שטימט נישט. אף אני בחלומי, איך בין אויך געווען ביי די זעלבע ווייב, די זעלבע שכר לימוד, די זעלבע געבעטן, די זעלבע געוויזן, זיי האבן מיר געגעבן א קליינע הנחה אבער וויפיל צאלסטו? איך האב געזאגט וויפיל ער צאלט און עס האט נישט געמאכט קיין סענס. האלב פון וויפיל זיי בעטן אריגינעל, אים האבן זיי געגעבן א צען פראצענט הנחה. עפעס שטימט נישט. דער חבר האט זיך נישט געפאלגט. ער איז געגאנגען צו די ראש ההנהלה און האט געזאגט איך האב יעצט גערעדט מיט מיין חבר ער שיקט די בחור אין די זעלבע ישיבה ווי מיר ער איז פונקט אזוי געגאנגען צו די ועד ההנהלה ווי מיר אים האבן זיי געגעבן א פֿופֿציק פערצענט הנחה און מיר האבן זיי געגעבן א טען פערסענט אףף ס'האט נישט קיין פשט. דער ראש ההנהלה אלץ יושר איז טאקע געגאנגען צו דעם ועד וואס געבט זיך אפ מיט די זאכן און געפרעגט מאי האי מ'קען דאך נישט מאכן קיין חילוק אויב ביידע זענען אין די זעלבע קאטעגארי ביידע זענען אין די זעלבע קאטעגאריע מוז מען זיי ביידע געבן די זעלבע הנחה, און טאמער נישט קען זיך נישט מאכן קיין בן בין הבנים. און דער ראש פון דעם אפטיילונג פון שכר לימוד האט געזאגט פארן ראש ההנהלה וואס פארשטייסטו נישט? ביידע זענען געקומען און ביידע האבן א טענה בפיהם און ביידע האבן בערך די זעלבע אינקאם און ביידע וואלט געקומען אז זיי זאלן באקומען די הנחה, די חילוק איז נאר איין זאך, דער וואס האט באקומען די פֿופֿציק פראצענט הנחה, ווען ס'קומט צו א דינער איז ער זיך מתנדב צו טון וואס ער קען נאר, ער האט נישט דאס געלט אבער ער וואלונטירט, ער זיצט ביי א טיש, ער גייט נאך געלט, ער פרובירט צו טון וואס ער קען נאר, ער ווייזט אז זיין הארץ איז דא, זיין ווילן איז דא, און ער טוט וואס ער קען כדי ארויסצוהעלפן די ישיבה. ביכולת צו געבן געלט האט ער נישט אבער ער איז דא, זיין הארץ איז דא, ער טוט פעולות אונז ארויסצוהעלפן, אונז לייכטער צו מאכן. דער אנדערער איז אויך געקומען בעטן, אבער עס ווי גרויס די יאר איז איז ער נישט פארהאן, קוים וואס ער קומט אריין פינף מינוט צו א דינער און ער האט יוצא געווען, ווער רעדט פון צוהעלפן אביסל, זיך מתנדב זיין אביסל, ער איז נישטא בכלל. ער האט געבעטן האט מען געגעבן, מען האט נאכגעגעבן אביסל האט מען נישט געמוזט נאכגעבן, דער אנדערער האט געבעטן אבער ס'קומט מיט מיט אמת'דיגע נדיבות הלב. יעדער איינער פון אונז בעט יעדן איינציגן טאג צו זען נחת פון די קינדער, יעדער איינער, אבער ווען די בקשה קומט מיט מיט א פעולה, מיט א קבלה, מען ווייזט פארן רבונו של עולם איך גיי טון וואס איך קען נאר כדי זוכה צו זיין צו דעם, וויפיל מער נחת גייען מיר אונז זען, וויפיל מער ריווח גייען מיר אונז זען, ווי וויכטיג און ווי טייער און ווי הייליג,